Salam dostlar, men Myrat Sähetgulyýew. Bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň sekizinji apreli. Programmirlemäň esaslary blogumyzyň üçünji sahypasynda siz bilen birlikde geçen sapakda algoritmalar sapagynyň ýarysyny gutardykdyk. Indi onuň dowamyny etdireliň. Iň soňky gezek näme etdik? Bir makaron taýýarlamagyň algoritmasyny işläpdik we tamamlamadyk. Ony tamamlalyň, birinji ädim başla, ikinji ädim aşhana git, üçünji ädim tefal al, dördünji ädim suwdan doldur, bäşinji ädim gaýnaýat, gaýnaýat däl-de, gaýnat, men käwagt ýalňyşdyk. Käbä käwagtlar-da köplenç ýalňyşlyk bolup bilýär, oňa kän bir üns bermersiňiz diýip umyt edýän. Altynjy ädim, Gazana makarony we gaýnan suwy goý. Ýedinji ädim, Gaýnaýança garaş. Sekizinji ädim, Makaronyň suwuny süz. Dokuzynjy ädim, Duz at. Onunjy ädim, Taba goý. On birinji ädim, Tamamla. Bir gury makaronyň algoritmasy. Algoritmada Geçen temany ýatlap geçmek gerek bolsa, käbir maddeler bardy, esasy gerekli, bir algoritmada bolmaly zatlar. Meselem, başlangyç we tamamlaýjy nokatlar bolmaly. Ýa-da gereksiz gaýtalamalardan daşda durmaly. Ýagny şu wagt on sanaky ädimiň içinde bir gereksiz ädim ýokka diýýän. Meselem, dokuzynjy ädimi aýyrsaň, bu zat duzsuz bolar makaron. Gowy bolmaz. Onunjy ädimi aýyrsaň, bolarmy bolar, ýöne gazan diýmek mejburyýetinde galarsyňyz. Ýa-da bir manysyz däl ara, bärde bir işi bar muň. He, gaýnaýança garaş, gaýnatmasak, gaýnatmasak makaron taýýar bolmaz we şuňa meňzeşler. Mysalymyzy üýtgedeliň. Okuwa gitmegiň algoritmasy, bir okuwa Giden okuwçy nähili okuwa gider? Ýagny oňa bir algoritma taýýarlasak, nähili bolar ol algoritma? Birinji ädim başla. Ikinji ädim okuw lybaslaryňy geý. Üçünji ädim mekdep torbaňy al. Dördünji ädim daşaryk çyk. Bäşinji ädim duralga git. Altynjy ädim awtobus gelýänçä garaş. Ýedinji ädim eger awtobus gelse sekizinji ädime git. Sekizinji ädim näme? Awtobusa mün. Gelmedik bolsa altynjy adyma git. Altynjy adym awtobus gelýänçä garaş. Ýagny şo okuwa barýança, okuwyň deňine barýança awtobus ýagny dur diýmek, ýagny kompýutere şonam düşündirmek mejburyýetinde. Awtobusa mün. Awtobusa mün. E, dokuzynjy aýda mekdebiň deňine gelýänçä garaş. Men birazajyk öňküde ýalňyşdym öýdýän. E, mekdebiň deňine gelen bolsa, on birinji aýdyma git, ýagny awtobusdan düş. Gelmedik bolsa dokuzynjy aýdyma git. Ýagny e, mekdebiň gelýän deňine gelýänçä garaş. On birinji aýdym awtobusdan düş. On ikinji aýdym synpa git. On üçünji aýdym tamamla. Edil ýaňky diýşimiz ýaly başlangyç we tamamlama nokadyklary bar. Gereksiz ekstradan gaýtalamalar ýok. Şu taýda ýedinji ädim. Meselem, eger awtobusa gelse sekizinji ädime git, gelmedik bolsa altynjy ädime bul programmirlemäniň esasy bölümlerinden biri. Eger şert ýapysy şert buýruklary esasy meselelerinden biri. Soň ştaýlda bar, onunjy adymda bar. Eger mekdebiň deňine gelýän bolsa, on birinji adyma git. Bulary okuw edip ulanmak gerek. Ony indiki sapakda has içgin ýa-da ondan soňky sapakda işläris. Synpa git. Şu wagt şu wagta çenli algoritmada şunýalak durmuşymyzda bolup geçýän zatlar barada mysal berdik. Indi birazajyk artmetik işlewlere, artmetik hasaplamalara geçeliň. Ýagny bir ädim, bir basganjak daha, bir basganjak kompýuter programmirlemäň içine gireliň. Esasy kompýuter programmirleme diýlende şu artmetik hasaplamalar, ýagny goşmak, aýyrmak, köpeltmek, bölmek ýaly ýaly işler, işlemeler köp ulanylýar. Onuň üçin birazajyk indi ýuwaşlyk bilen nämä geçeliň, artmetik hasaplamalara geçeliň, ýagny matematiki hasaplamalara geçeliň. Bir matematiki hasaplamak üçin bir programma ýazmak üçin Bir algoritma düzýäs, programma näme edýä, birden bäş çenli sanlaryň jemini çykarýan bir programma algoritmasy. Birinji ädim başda. Ikinji ädim Azan aýyt başlady. Ikinji ädim x-a

E dördünji adymda x-e ikini goşduk, ýagny bire ikini goşduk, üç boldy. Iň soňky gezek galan ýerimizdäki x-iň bahasy üç. Soňa üçi goşduk, alty boldy. Dördi goşduk, on boldy. Ýagny ona bäşi goşduk, ýagny x-e bäşi goşduk, on bäş boldy. We x-iň jogabyny ekrana ýaz diýdik. On bäş. We dokuzynjy adym tamamlan. Muny bir aýlaw bilen edip bileris. Ony indiki sapaklarda göreris. Başga aýtjak zadym barmy? Bu sapakda bärde jemläliň. Indiki sapak akyş diagrammalaryny geçeris. Akyş diagramalaryny sapagyň başynda ýa aýdypdym ýalňyşmaýan bolsam. Ony has içgin bir şekilde indiki mundan soňky sapaklarymyz diňe akyş diagrammalanyň üsti bilen bor. Şu taýda tamamlalyň sapagymyzy. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň indiki sapaklarda.